Nipa mama ne deɛ yadeɛ ama ma sɛe korakora. Nanso yɛda wo ase sɛ ɛnnɛ nso yɛne wo agye berɛ ne yɛne wo ahyia wɔ Nkwa Hia dwumadie yi so. Ɛɛ, wiase mpo, ɔnwomtoni bi de bɔɔ nnwom sɛ, Sɛ sika no wɔ hɔ na sɛ woyare a, ɛbɛyɛ dɛn na woanya anigyeɛ? Akwantuo no, ɛwɔ hɔ, na sɛ woyare a, wontumi ntu da. Enti Awurade Nyankopɔn, hu yɛn mmɔbɔ. Yɛde ɛɛ, ɔpanin kɛseɛ bi. aba bepue mu wɔ nkwa hia adwumadie so a ɔba bɛkyɛn tete atempɔn no, baabi a ɛkwan pa no da, na yɛatumi adi akyire na yɛade yɛn ho afiri yareɛ ne kwananna biara a nnipa dasani rekɔ mu wɔ asase wei so, sɛdeɛ ɛbɛnya a yɛbɛnya ahoɔden atumi atena ase atwa mfeɛ a Ɔbɔadeɛ Nyankopɔn bɛtoo yɛn anim sɛ nnipa dasani biara ntumi ntwa wɔ asase wei so ansa na ɔbɛtoa ne nananom a watoa ne nananom. Na, sɛnea mede kan kae sɛ, sika no wɔ hɔ, na sɛ woyare a, wuntumi nyɛ anigye. Adwuma no wɔ hɔ, woyare a, wuntumi nyɛ. Akwantuo wɔ hɔ, na woyare a, wuntumi ntu. Ɛnnɛ, fa w'aso fɛm me, emene tiawa mu. Medi kan asa wo yareɛ no ama wo, emene tiawa mu. Enti fa nɔmba no a egu screen no ase. Ɔhaw bi a ɛda wo so, amaneɛ bi a ɛda wo so biara, sɛ yareɛ, chronic disease, ɔhaw ne yareɛ bi a ɛda wo so biara no, fa nɔmba no Na ɛnnɛ, mɛsɔ wo yareɛ no, sɛ ɛyɛ sunsum mu anaa honam ani, mɛsɔ ano de ama wo. Medi kan da wo ase sɛ woagye atom na woanya aso reba abɛtie me. Ɛnnɛ mene akɔmfoɔ nyinaa agya, akɔmfoɔ nyinaa, the spiritual Amelitus. Mesɛ tumi deɛ yɛka sɛ tumi a, mene dodoɔ no nyinaa agya, tumi nyinaa wura na ɛnnɛ mene no bɛtwetwe nkɔmmɔ. Yɛka sɛ Eastern Region anaasɛ Apueɛ Mantam, Atɔeɛ ne Atifi deɛ ne Anaafoɔ deɛ, Papa yi yɛka sɛ tumi a, wontumi mmɔ obi din na wotwa no, anaa yɛka number one a, wontumi mfa obi foforɔ mmɛsi hɔ wɔ mmerɛ a papa yi gu so te ase a nkwa wɔ ne mu. Nana mema wo akwaaba. Yes dear. Mpakyɛw apɔw mu ɔpɔw deɛ. Ahoɔden wɔ hɔ paa. Yɛte wo nka kyɛ kakra. Agya wobɛyɛ ndɛ dwumadie no aa. Yɛwɔ hɔ. Yɛwɔ hɔ paa. Ɛɛ, Nana, fa kyɛn sɛ ɛnnɛ yi yɛabɛtaa wo, yɛde esu abɛda abɛgu wo nan ase sɛ bra bɛkyerɛkyerɛ nsɛm kyerɛ yɛn because Ghanafoɔ, yɛhaw nyinaa yɛ yareɛ. Yɛnya bi kɔ yɛn anom da biara. Yɛse yɛresuo yɛsuo anaa yɛwuo yɛwuo, yɛsan nso gyae hem. Nana, aduane deɛ da biara bi kɔ yɛn ano na mmom yareɛ no dɔ ara na ɛdɔɔso wɔ nnipa akwaa no mu. Nti yɛbɛpɛ sɛ woakɔ adudu ɔgya yi, woakɔ esunsum mu dɔkota yi, wobɛboa yɛn na woakyerɛkyerɛ yɛn akwan a nipa dasani bɛfa so ade ne ho na mfeɛ dodoɔ a twadi ampa Onyankopɔn bɔto hɔ no yɛatumi atwa. Ɛnnɛ amanfoɔ twenty, thirty na wɔn pofa mmaa ho, ne nyinaa yɛ yareɛ, ɛnyɛ tumi bia. Ɛɛ anua ne adɔfo, fa w'aso fɛm sɛnea meka yɛn. Nana, yɛnhwɛ ne sei, yɛka sɛ stroke a, stroke n'aduro ankasa wɔ asase anaa Ghana man mu ha, stroke. Yoo. Agya, meda wo ase. Ɛm sɛ atiefo a wɔn a wɔhwɛ me nyinaa, meda wɔn ase. Ɛm sɛ yɛfrɛ me Nana Mensa Akakpo. Ghana ha deɛ dodoɔ no ara nnim me. Ɛyɛ ahaban adwuma na meyɛ. Mesa yareɛ. Hwɛ, ɛnnɛ mmerɛ yi, aduane a yɛdi no, aduane no nyɛ. Aduane a yɛdi no, sane sɛ chemicals no a yɛde gu aduane no nso nti ɛnyɛ. Nti sɛ woandi ahaban a, tɛm biara woyare. Hwɛ sɛbisɛbisɛbi kɔ serem, seremfoɔ a bi wɔ hɔ koraa wɔn wɔn nwe nam. Ahaban yi a wadi, so wɔyɛ ahaban kwan na wokɔto so a ɛbɛyɛ wo tan sɛ ah adɛn na papa yi wodi saa deɛ wei. Wɔtumi nyin saa na wɔnya bɛyɛ mfie bɛyɛ 150. Nanso so no ɛnnɛ deɛ, yɛn namafo a yɛaba yi, sɛ wode ahaban yɛ nkwan ma no a ɔnni. Wɔkɔtɔɔ nneɛma nneɛma nneɛma nneɛma bi na wɔadi. Adekyɛ na wɔanya stroke. Nti sɛ woyare stroke na woakyi a wonyɛ nnaduro a, bra Nana Mensah Akakpo hɔ wɔ Nkɔkɔ Amanfo no, ɔha na mewɔ. Me branch baako wɔ Djodje, Volta Region. Bra fa nɔba no wɔ screen no so na frɛ me. Yareɛ bi a ɔhaw biara, sɛ ɛyɛ sunsum yareɛ, sɛ ɛyɛ dutoɔ, sɛ woayare kɛkɛ na woyare a, bra me nkyɛn, mɛnkɔ baabiara. Wobɛnya w'ano aduro. Meda ase. Powerful! Na na mianya ɛho nteaseɛ deɛ ɛdi kan sɛ aduane a yɛdi kɔ yɛn yam no, ɛno ara na ɛde yareɛ no yɛ dɛn? Ɛbrɛ yɛn. Nsuo a yɛsa nom kɔ yɛn yam no, ɛno ara na ɛde yareɛ no brɛ yɛn. Ɛnna obi tumi ka sɛ, Mekɔdi pizza, nso mekɔhu asiremuni bi na watete ne nwuranwura. Wɔtumi nyin akɛseɛ gyina so kama. But obi se, Mekɔdi pizza, mekɔnom wei, ɛnna mekɔnom wei, ɛnna menom wei. Ɛno na ɛde yareɛ no brɛ yɛn no. Enti ɔsɛ wobɛpue mu. Wo deɛ, woanya stroke ama wo fa nyinaa adwodwo. Bɛpiem wɔ The Great Togbe Mensah Akakpo anaa Nana Mensah Akakpo wɔ Djoudjè, Djoudjè. Wobɛpiem wɔ hɔ deɛ a, wo haw no, wonsan fa nkɔ. Nana, mepakyɛw yɛnhwɛ no sei. Yɛse obi bɔ dam na ɔfa aduane di wɔ fam a, yɛntumi nsa no yare. Mpakyɛw, nokorɛ bi wɔ mu anaa? Aww, nokorɛ biara nnim. Powerful. Sɛ obi yare a wabɔ adam na wafa aduane adi, sɛ ɔnom gutter mu nsuo, sɛ yɛntumi nsa, ɛnokorɛ biara nim. Sɛ nipa no bɔ dam no a, ɛdam bɔ no, ɛwɔ mu bebree. Ebi wɔ hɔ a, high fever tumi de dam ba. Nti sɛ nipa no bɔ dam saa no a, sɛ wɔba ma so yɛ deɛ mɛyɛ ne sɛ, mɛwura sunsun mu ayɛ bisa. Gutter mu nsuo no a wɔnom no, yɛwɔ n'akyiwade, mewɔ ahaban wɔ hɔ, mɛkɔ kɔfa ahaban no, mɛkɔ kɔte ahaban no de atware, de adware no, menya de dware ne pɛ, saa deɛ no afiri hɔ, na mema no aduro one, one, two, three pɛpɛpɛ, na saa dam no na ate kɔ. Powerful. Nti sɛ dam, ɛka dam nko ara deɛ a, isi ne gye ha, menyini sɛ kɔmfoɔ bi, anaasɛ duruyɛni bi wɔ duro se me na na mesa akakpo. Nti sɛ obi bi a wofi sɛ bi a wabɔ dam, wode akɔto Salem, na yɛsa saa, anaasɛ wode akɔto Ankafo baabi a, yi ne firi hɔ, na fa no brɛ me, mɛma no aduro, ne ho bɛtɔ no pɛpɛɛpɛ. Nana eh wei deɛ yɛsan nso refa no Facebook live nti megye ahwɛfoɔ no adwene kyerɛ kakra nso wɔ ha. Obi abisa question bi wɔ ha, ɔse ɔndɛ ne dehyeɛ no abɔ dam, bɛyɛ mfeɛ beprepee ni, ɔbɔɔ dam a ɔte dwanee wɔ fie no ɔmo nhuu no akyiri kwan biom, anyɛ biaa ɔse ɔbɛpiem wɔ n'asoɛɛ ɔkasa firi Takyiman, ɔbɛpiem wɔ n'asoɛɛ a wobɛtumi aboa no ama ɔmo ahu ne dehyeɛ no akyiri kwan. Yoo, sɛ woba saa no a, deɛ ɛhia me ara ne sɛ mɛhu nnipa no din. Menya hu nnipa no din pɛpɛpɛ a, ɛwɔ haban wɔ hɔ, mɛsɔre anadwo to afuo kɔto na mate saa haban no na mede agu gya mu. Menya de saa haban no gu gya mu pɛpɛpɛ, haban no hye wie pɛpɛpɛ, nnipa no baabi a ɔwɔ biara ɔbɛnante aba. Baabi a nnipa no wɔ biara ɔbɛnante aba. Ɔbɛnante aba abɛgye yaresa. Saa na ɛteɛ. Ɛɛ, the great Togbe Mensah Kakpo na nnɛ woate ne din pɛn, baabi a na wonhuu no da. Papa yi teɛ ne nan akyi kakra. Ɔba bi pue mu wɔ asase yi so. Nti mo a mofrɛ me sɛ The Great Togbe Mensah Kakpo, moate sɛ wɔatu kwan no. Mepakyɛw, ɛnnɛ ɛn, waba abɛduru. Nti na mayi no akyerɛ wo no. Nana, mepakyɛw yɛnhwɛ no sei. Ɛtwerɛ yareɛ. Epilepsy, Buroni frɛ no, Buroni kasa mu, epilepsy. Ɛtwerɛ yareɛ, Nana. Obi tumi wu wɔ hɔ a, nnipa animguase yareɛ, sɛ yɛn tɔma ne adeɛ. Ɛdeɛn na ɛkɔfa ɛtwerɛ yareɛ ba, Nana? Medaase. Ɛɛ, ɛtwerɛ yareɛ. Yɛtumi wu akwadaa nnɛ koraa na wanya atwerɛ yadeɛ. Yɛtumi tɔ atwerɛ yadeɛ ma nnipa. Obi wɔ ha ɔtumi nyin ara bɛyɛ sɛ bi a 50 years ɔtumi nya atwerɛ yadeɛ. Ɛdeɛ na ɛde ba? Hu ayi wo fie nea ɛtumi de twerɛ yadeɛ blɛ wo. Ɛna nsanom dodoɔ, sɛ wonom nsa dodoɔ a, ɛtumi de atwerɛ yadeɛ yɛ dɛn? Ɛbrɛ wo. Nti sɛ woba a, mɛyɛ nhwehwɛmu na mahu sɛ ɛdeɛ na ɛde saa atwerɛ yadeɛ no blɛ wo. Adekodeɛ a yɛde yi nsakyerɛ yareɛ no blɛ wo no, menya hu a, na ma ho anu aduro, ahaban a mɛkɔkɔte de adware wo. Menya adware wo pɛ ne adie adire, menya ne aduro ka wo pɛ. Saa twerɛ yareɛ ne deɛ, wonte nka biom da. Sɛ wo yare twerɛ, sɛ woyɛ akwadaa, sɛ woyɛ panin, sɛ wɔtɔ dwam, bra, fa nɔba no kɛkɛ, na bra me nkyɛn sɛ me ba yi yare twerɛ yareɛ anaa papa me yare twerɛ yareɛ na bra woba a saa yareɛ na wɔwo so no nyinaa sɛ wɔatɔ gyam sɛ wɔahyehye wo deɛ fa nɔba no kɛkɛ na bra mɛsa atu ase ama wo korakorakorakorakora ɛbi mma bio Nana me pakyɛ yɛwɔ yɛwɔ Facebook live nti medwe ahwɛfoɔ no adwenkyerɛ kakra wɔse ne ba ɛsoro ɛtaa ka no ɔhɔ a na ne ba no asensen na sɛ akwadaa no rewu Nana, wɔse ɛdeɛn na ɛkɔfa saa asɛm no wei ɛde ba pie mu wɔ akwadaa akwadaa foforɔ a ɔnnim hwee. Yoo, saa deɛ no ɛyɛ amaman na ɛde ba. Ebi wɔ hɔ a ɛyɛ amaman, ebi wɔ hɔ nso so a ɛyɛ ɛɛ wɔde sɛ ɛyɛ bayifoɔ na wɔpɛ sɛ wɔn sa saa akwadaa no brabɔ. Nti sɛ ɛno sɛ wokɔ wɔ obi a waben hɔ na wɔhwɛ sɛ sɛ ɛyɛ amaman ho a, kɔpɛ ɛyi wɔde sɛ ɛɛ ankadwoa. Wokɔpɛ ankadwoa a. Kyim ne nsuo no na fa awuo fra na fa ma akwadaa no kakrakakra. Amanaman a na ɛwɔ ne bo no nyinaa no, ɔbɛfe ne nyinaa ama no aba. Bra, meyɛ kɔmfoɔ, metete ahaban. Ahaban, Nyankopɔn na ɛbɔeɛ. Sɛ yɛndi duaba no, na yɛmfa ahaban no nyɛ dɛn? Nsa yareɛ. Enti woba wo kidney problem no a ɛyɛ wo no, mɛkɔ akɔpɛ duro. Menyanya saa duro no pɛpɛpɛpɛ a, menoa ma wo, wonom gallon baako. Mmienu, Kidney tumi yɛ wo ma woforo taatae. Kidney tumi yɛ wo na wo nan ase ataatae. Kidney tumi yɛ wo na woayɛ wo nipadua no woayɛ tumm. Hwɛ Ghana ha kidney aduro bi ani hɔ deɛ wɔbɛyɛ sɛ sɛ wonni sika a wode bɛkɔ abrokyire a na yɛakɔyi kidney no deɛ asɛe no de foforɔ ahyɛ hɔ a wo na wobɛwu. Dɔkta ni wokɔ a ɔbɛgye wo sika na ɔbɔ wo paneɛ ne ano adwodwo. Sɛ ano no dwodwo a wowɔ hɔ ara ɛbɛsan aba. Nti sɛ wo a wowɔ kidney haw a mesrɛ wo Me bɛyɛ obi afrakadam Bɔ mmɔden fa naba no na frɛ me sɛ kidin ha me Mɛma wo duro saa kidin no mɛtwa ne tɛ ama wo Nti wo wɔ kidin poblem a bɔ mmɔden na tu anamɔn na bra Mɛma wo duro ɛbɛ gyae korakorakorakorakorakoraa ma w'adi adanseɛ. Me sɛ ɛntena fie na nka sɛ nyame bɛyɛ Wo te fie na ade nyame bɛyɛ nyame bɛyɛ a Woanhwɛ a, ɛbɛkɔfa asɛm bebree abrɛ wo. Ahwɛfoɔ, mo a mote hɔ a wohwɛ TV ne saa atɛm yi, ebia afei na woasɔ afidie yi no na woahu Mpapaa Afrika wɔ dwumadie no so. The great Mensah Akakpo na ɛnnɛ yɛne no twetwe nkɔmmɔ wɔ Nkwa Hia dwumadie no so no. Fa rɛmba no gu screen no ase no. Wofa namba no agu screen no ase a, ɔmfrɛ Nana, wo ne Nana ntwetwe nkɔmmɔ. Wo kidney problem no, ɛtoɔ bɛtwa na ɛde ama wo. Nana, yɛnhwɛ no sei, wowɔ diabetes aduro? Yo me da se. Eh diabetes me sa ka si so diabetes hwɛ diabetes yɛ wa sɛbi sɛbi sɛbi ɛyɛ odu baabi kura wontumi nfa ɔbaa powerful na adwodwo wo bɛrima no diabetes bɛtumi ayɛ dɔkta bɛka kyerɛ sɛ anya ace nti sɛ diabetes yɛ wa brane nto betins Wopɛ koraa mennye wo sika. Mɛma wo duro gallon baako first, deɛ ɛtɔ so biom no, waa saa diabetes no ɛbɛkɔ kɔda baabi koraa na ɔkɔ check up akɔhwɛ sɛ diabetes no ebi wɔ hɔ anaa. Diabetes aduro a yɛsikyire yareɛ aduro no deɛ ebu sɛ kyaw ɛwɔ hɔ. Mɛyam ɔ, mede ahwɛ nnipa bebree. Nana yɛhwɛ ne sɛn? Wada roma o. Obi diabetes no awɔ ne so amma wanhwɛ ne ho so yie ama no akɔfa afuom bi mu ama dua bi akɔti ne nan ho ama kuro no ntumi nwu ama ɛnnɛ ayɛ kisikuro a doctor se yɛntwa ne nan no. Nana saa nipa yi bɛpue mu wɔ asoɛeɛ a, wobɛboa no? Wo ba a, mɛbisabisa wo nsɛm bebree. Sɛ akuro no a ayɛ wo no, ɛno nso mewɔ n'ahaban wɔ hɔ. Ɛno nso mewɔ n'aduro wɔ hɔ a mede bɛma wanom ama wo sugar no akɔ fam Ansa na mede aduru atare kuro wei so, ɛbɛwu ama yɛntwa koraa ma wo. Kuro no bɛwu sɛ kodwo tɔ. Powerful. Anuanom adɔfo, yɛse sɛ wokɔ na woamma a, wogye w'ani so. Sɛ wopɛ sɛ wogye w'ani so deɛ a, asɛm no yɛreka no, dɔ mu TV nnɛ da. Na mmom, wopɛ ahoɔden, sɛnea ɔkɔmhyɛni no kaa wɔ Twerɛ Kronkron mu sɛ, Sika no wɔ hɔ na sɛ yɛyare a, ɛbɛyɛ dɛn na yɛanya anigye? Yɛnni aduaba na yɛmfa nhaban no nsa yareɛ no, ɛnnɛ na mɛba abɛkyerɛ wo aseɛ. Fa Nana number na egu screen ase, Nana wɔ Dwogyɛ. Wofa number no a, wofrɛ Nana a ɔsan nso wɔ Eastern Region. Ɔwɔ Dwogyɛ ɛna Eastern Region. Wofrɛ Nana a, ɔbɛkyerɛ wo n'akyiri akwan. Sɛ ɔwɔ Eastern Region a, ɔbɛma wo aba. Ɔwɔ Dwogyɛ a, ɔbɛma wo aba na waboa wo. Pete na ɛkaa asɛm bi sɛ, Adidie bue kwan, ɛnwa, ɛma adidie kwan. bia ɛnwa ɛnfa mma wo first na nka ɔkwakuo te a na nka ɔde ama ne ba ɛnɛ ɔno ara te a na wadi nti sɛ woyare a ɛntena hɔ nka sɛ nyame bɛyɛ na wobɛtare nyame bɛyɛ signboard nana mɛpatwo yɛn hwɛ ne sei obi wɔ hɔ a ɔwɔ pressure na kuma kinkinkinkinkinkin doctor sɛ de no bɛkɔ owuo mu wɔde atena fie sɛ ɛyɛ abusua yareɛ nana obepie mu waso a bɛtumi aboa no yɛwɔ abusua yareɛ bi nso saa ɛwɔ hɔ hmm ɛɛ eh, medase ɛwɔ hɔ pressure ne bi wɔ hɔ a na ɛyɛ wa na sunsum di ne ho adwene mu anaa bayifɔ di ne ho adwene mu woba a aduro na mama mama ɔkɔpɛ mema ɔkɔpɛ mea mɛkɔ kɔpɛ aduro no anaa me nkɔla no bɛkɔ kɔpɛ aduro no saa pressure na ɛwɔ wo so no ɛneɛ mema ɔduro two gallon pɛpɛpɛpɛpɛ wonom gallon baako first wosa nom deɛ ɛtɔ so bi mu a saa wo pressure no ɛnyɛ adeɛ a wobɛhu biom da ɛnoa ne sɛ nneɛma a wonni no mɛtuatua nneɛma wonya di so pɛ saa pressure no Ayera, wonhu bio. Powerful. Eh, yɛmfa yale a etwa toɔ. Ahwɛfoɔ no atɛste tɛste me message no. Ɛsɛ sɛ me me metwa m'ani ma Facebook live foɔ no nso na me kenkan wɔn message no bi de ma Nana. Nana, obi se me mmisa wo, ɔse ɔyɛ ɔbaa, ekuro bi bɛtɔɔ ne nufu ase kakra na ase ne nufu ase yɛ ne hene, ɛna watu tiaa, besi sie ekuro no yɛ ara na ɛyɛ kɛseɛ. Doctor foɔ de aduro agu mu a, ɛnkɔ. Nana, ɔse ɔnyɛ den. Yoo, mesrɛ, me, meda ase sɛ woabisa me saa. Sɛ akuro bi tow biribi saa a, woba a, ebi wɔ hɔ a diabetes tumi yɛ saa, ebi wɔ hɔ na ɛyɛ kansa. Obi wɔ hɔ a wɔsi kansa a, aduro nni hɔ. Wɔn na ka kyerɛ wo sɛ, yareɛ biara nni hɔ a aduro nni hɔ. Wonim wɔn na wonim. Nti sɛ woba a, yɛyɛ dua bi wɔ hɔ, ɛna mɛkɔkɔ hɔ ayi saa dua no abena ama wo na mabobɔ saa na wode atare saa akuro no so. Adeɛ a ɛhyɛ mu no, ɛbɛyi apue physically ama woahu sɛ, yes, saa akuro no a ɛtu yareɛ no a ɛyɛ wɔ hɔ no, nye nyina bɛfiri hɔ. Enti menntena hɔ mma saa yareɛ ne adanyareɛ nku bɔnbɔneɛ no afa n'ɔba no na bra. Obi wɔ hɔ a sɛbisɛbi ɔyare two ne two sei ni, adɛn na nɛ two yɛ wo na wo san kɔ dɔketa se dɔketa nkɔ paapae. Daabi o, bra bɛgye aduro na nom na saa two no asu te sɛ dan a ɛbɛnane ama no akɔ. Sɛ wɔ wo yam na ɛmpie nsusu a, bra mɛma wo duro, nye nyina bɛkɔ na wo ho atɔ wo. Mɛnkɔ dɔketa sɛ wokɔyɛɛ two, two aha me, two akum nnipa. Ɛto ɛkum nnipa, koe ɛkum nnipa, nti sɛ bi wɔ wo su a, papa, me nua baa, bra na fa me nɔma no, wo ba a mɛma ɔduro, saa nneɛma nye nyinaa ɛbɛkɔ. Sɛ asopa wɔ hɔ yi, nkyɛre asɛm tie, ma me paapa, ebia na afei na waba bɛsɔre, ma memmɔ ɔhaw so ma wo ansa na woasɔre, sɛ wohwɛ TV wei wie na ɔkyena wotu anamɔn ba a, Nana Simei fa nto w'anim sɛ, Ɔkyena a ɛyɛ ɔkyena, ɔkyena. Ɔtena ase ahwɛ nnipa seventy. Ɔse ɔpɛ nea ɔwɔ kidney problem, ɔpɛ nea ɔwɔ kidney problem anaa liver problem. Ɔse wowɔ hepatitis B a, fa bɛpiem wɔ na n'asoɛeɛ. Wowɔ prostate cancer, fa bɛpiem wɔ n'asoɛeɛ. Mepakyɛw, breast cancer nso fa bɛpiem wɔ n'asoɛeɛ. Nana yɛhwɛ no sei, awareɛ fa sunsumsɛm ho. Sɛ obi awareɛ ntɔkwa wom ne adeɛ, awareɛ no mu nyɛ dɛ. Wɔn nnya ba ne ade, Nana. Medase. Sunsumsɛm wɔ awaleɛ mu papapapapa. Powerful. Ɛɛ, mahu obi a wahyɛ ayefrɔ, wahyɛ ayefrɔ na three days ayefrɔ no agu. Ɛɛ, ɔbaa no nso anwale biom. Saa. Ebi wɔ hɔ a ɔbaa no, wɔkɔgye bɛrima bi sika sɛ wɔabɛwale no. Okay. Ɛna ɔsan nya afoforɔ, nti wɔagye wei sika, wɔagye wei sika. Mm-hmm. Deɛ ɛbɛba ne sɛ, ɔbɛkɔ baako hɔ na baako no akɔayɛ ne ho adeɛ, Baako no kɔ ayɛ ne ho adeɛ wei hu pɛpɛpɛ ɔbɛ wɛke no okay wanya wɛke ne pɛpɛpɛ saa awaleɛ no ɛnu nansa ɛbɛgu nti awaleɛ bi sunsum wɔ awaleɛ mu paa nti sɛ bibi saa haw ɛwɔ wɔ awaleɛ mu a bɔ mmɔde a fa nɔba no wo fa nɔba no a bra frɛ me wo ba a sɛdeɛ awaleɛ no si teɛ bia no mɛsiesie ne nyinaa ma wo pɛpɛpɛ saa na teɛ. Before awaresɛm bɛdɔn Nana, Nana kaa n'asɛm bi a mene biam ne no hyia sɛ sɛ woware Ɛyɛ nikan so a, bra na ɔnsan nware wɔ honhom mu mma wo. Ɔkae, Woante aseɛ? Ɛnnɛ na mɛkyerɛ wo aseɛ. Na mɛbɔ w'awareɛ no atena aseɛ. Na ebia na ɔbaa no akɔdi bɔne bi. Ɔkɔdaadaa barima bi agye no sika sɛ ɔbɛware no. Ɛnna wafa akyire abɛware wo. Enti barima no hu pɛ na ayɛ no ya. Na waka kasa di akyire. Anaasɛ wafa baabi akɔwɛke no. Wobɛpiem wɔ Nana so ɛyɛ a, ɛbɛkɔ. Nana, obi se memmisa wo sɛ, watɔ n'asaase? Wa, ɔsɛ ɔwɔ doodoa. Watɔ n'asaase. Asaase no a watɔ no, obi de Takashi gye asase no firi nsɛm, krataasɛm, landguardsɛm ne ade. Nana, wobɔ asase ho ban? Meda ase. Hwɛ, wiase no nyinaa, asase na ɛyɛ biribiara. Awafo. Enti sɛ woa asase no, wa, woatɔ asase, na ebia woatu kwan, anaasɛ wowɔ ha, na obi deɛ ɔso wɔ ne sika, a ɔpɛ sɛ ɔfa kwan bi so gye w'asase a, bra. Me w'adeɛ wɔ hɔ, mede bɛkɔ kɔsi saa asase no mu wɔ wɔbɛtae wo saa wa wankasa wonsi hɔ biom nti asasesɛm a ɛhaw nti a wode akɔ kɔto a kɔto ntwa da dabi o gyae kɔto sɛm no na fa asasesɛm no nyɛ dɛn ɛbrɛ me na menyɛ ho adwuma ma wo wo a wopɛ tumi tumi na wopɛ no wopɛ tumi de ayɛ asɔre wopɛ tumi de abɔ wo ho ban ewiase a yɛwɔ ahoban bɔ yɛ paa bɔ wo ho ban afiri nneɛma bebree ho nti sɛ wo a wo tiefo a wohwɛ me Bɔ mmɔden na bɔ wo ho ban. Adɛn na wobɔ wo ho ban? Wo a wopɛ tumi abɔ wo ho ban, wo ho ban. Sɛ woyɛ polisini, sɛ woyɛ sogyani, ha, kane sɛ wɔmmɔ wo ho ban, woammea wontumi nkɔ sogya. Ɛnnɛ nso so dɛ yɛde nwoma na ɛkɔ sogya. Na mmom bɔ mmɔden bɛba bɛbɔ wo ho ban wɔ sunsum mu. Bɛpɛ tumi, woba a mɛma wo tumi, deɛ wode bɛyɛ asɔre, biribiara wopɛ sɛ wode tumi no yɛ biara no. Sɛ wode bɛbɔ wo ho ban o, sɛ wode bɛyɛ asɔre o, sɛ wopɛ sɛ wode kɔm o, bra, fa nɔba no, Wo ba, mɛma wo saa tumi no bi. Biribi a ɔpɛ sɛ ɔde yɛ biara no, na mɛma wo de akɔkɔyɛ. Powerful. Nana yɛhwɛ no sei, court case, obi atwa ntwatoso ato obi so akɔduru ke, court a, akɔyɛ kɔbra kɔbra kɔbra, sikasɛm na ɛsɛe nkɔ Nana, court case nso ɔboa. Meda ase. Ɛɛ, me de tumi no a mewɔ no, mede yɛ biribiara. Tumi no a mewɔ, asasesɛm, ne kɔɔtosɛm no, woba a, na wonim sɛ adeɛ no, deɛ woyɛ nti a yɛde wo kɔ kɔɔto no, ɛyɛ ntwatoso bi a, bɔ mmɔden bra. Woba mama wakɔpɛ aburo a ɛdwan na mede ayɛ amammerɛ ama wo. Saa kɔɔtosɛm no, a asɛm no, adeɛ no, nyɛ wo na woyɛɛ, kɔ na bra, kɔ na bra. Menya de saa aburo no de yɛ amammerɛ ma wo pɛpɛɛpɛ, saa kɔɔtosɛm no, atwa sɛ hu. Ɔboafo, Ɛɛ, anuanom ne adɔfo, ebia wo deɛ court case na ɛda wo so. Fa bepue ma ɔnana nso yɛyɛ. Wɔ sɛ ɔwɔ amammerɛ bi a ɔbɛyɛ a, onya kɔduru court hɔ a, ɛyɛ case closed, wɔbɛtwa case no mu. Ɛɛ, anuanom ne adɔfo, program no din de Nkwa Hia. Sika no wɔ hɔ na sɛ ɔyare a, anigye nyɛ adeɛ a wobɛtumi ayɛ. Akwantuo wontumi ntu. Adwuma biara nni hɔ a wobɛtumi ayɛ. Bepue ma ɔnana nso yɛyɛ. Nana, yɛtete abeteɛ, na ne kyɛ mu. Anano, yɛmfa wei na afei memmisa wo, ɛɛ, sikasɛm kakra. Nana, yɛnhwɛ no sei. Obi da a na obi ne no abɛda. Obi da a na obi ne no abɛda, spiritual marriage. Barima no bɛtumi ate n'ani ne ɔno a ɔbɔ adar, ɔbɛte n'ani no na physically wabehu sɛ ne ho afɔ ne ade nti ama n'awoɔ mu ayɛ den. Barima no koraa yɛ kodwoo tɔ koraa nana. Hwɛ, sɛ wo a saa haw no da wo so a obi ne wo da wɔ sunsum mu no, ɛno deɛ mede nnaduro bɛkyɛ amanfoɔ free. Saa ahaban wei, Kamanaman, fa hwɛ me yie. Yɛfrɛ no asosomansa. Kɔte saa ahaban wei na pusa gu bucket mu. Wo pusa gu bucket mu a, saa adankyene no bi fa fra. Pusa, wo pusa a, pɛ laventa wankasa wopɛ. Na pɛ fie kosua baako na bɔ fra. Na fa to hɔ anadwo 12 o'clock na ɔdware. Saa sunsum no a ɛhaw no adwane. Powerful. Nana kyerɛ yɛ aduro. Mepatwɔ menim sɛ akɔmfoɔ ne dɔktafoɔ no ne asɔfoɔ no bi afa pipa a wɔn astate twerɔ. Pinkyɛn Nana na wɔnkyerɛ wo neɛ kyɛn sei. Mo a mo afa pipa a mo astate twerɔ twerɛ ato hɔ no, pinkyɛn Nana na ɔnkyerɛ wo neɛ kyɛn sei. Nana, ɛnka ne tete sikaduro no ɛbɛti ase. Ɛɛ atiefoɔ, Me deɛ Agya, saa asɛm no na deɛ madue yi a, a mewɔ ha yi, meyɛ panin pawafo, na mebɛka sikaduro ho asɛm. Ɛɛ, wopɛ wo sikasɛm ayɛ basaa pawafo a wosɔ dua mu a na ɛnyɛ, wosɔ wei mu a na ɛnyɛ, wabrabɔ ayɛ basaa, edwa na wodie na ɛnyɛ a, woda fa nɔba no na frɛ me. Fa nɔba no kɛkɛ na frɛ me. Woba a, ɛkwan a ɛfa so ma wo nkoa sika tɔ wo nsam ɛma sika no yɛ basaa, ɛma w'abrabɔ yɛ basaa no, mɛyɛ nhwehwɛmu. Ebia ɔ, ɛbi koraa na yɛakɔgye wo bosomba wɔ baabi, wonkɔɔ w'akyi bio, ɛnnɛ wo nso woahu Kristo. Ɛno nti ɛma wo sikasɛm, wo biribiara ayɛ basaa. Wo deɛ fa nɔba no kɛkɛ, na frɛ me, na bra, na menhwɛ wo. Powerful. Biribi a woyɛ biara, sɛ wotɔn a yɛntɔ, na na sɛ fa number no. Ebi koraa na yɛakɔgye bosom ba a wowu nnim nti na wo nneɛma ɛyɛ basaa. Ebi koraa amammerɛ a ɛsɛ sɛ wɔkɔyɛ, wɔankɔyɛ anwie. Aseda koraa ebi koraa wɔamfa ankɔ baabi a yɛkɔgyee wo no, nti wo retaliate a na awae. Wo sikasɛm nyinaa yɛ, yɛmmɔ no toa mma wo, wo sikasɛm nyinaa yɛ basaa. Nana Baabi a ɔduru yi, ɔse sikasɛm deɛ, wobɛpue mu wɔ n'aso yi a, ɔno wobɛdi ho nkɔmmɔ wɔ phone so. Wode afei Nana nni ho nkɔmmɔ wɔ phone so, na bra na ɔnyɛ nea wopɛ biara mfa ma wo. Nana!

Sikasɛm na ɛyɛ ɔhaw. Sika, wopɛ sika. Ɛkwan mmiɛnsa nyinaa a yɛfa so nya sika biara no, wo ne Nana ntwetwe nkɔmmɔ wɔ fon so na wɔnkyerɛ wo n'akwan. Ɔso so ɔbɛboa wo a, ɔbɛboa wo. Ɔno twetwe nkɔmmɔ na ohu sɛ adekode no, sika no a worepɛ no koraa, womfa nkɔyɛ biribi papa na sɛ ɔmmoa wo a, ɔnyɛ dɛn? Ɔmmoa wo. Na mmom hu sɛ adwene bi da wo tirim sɛ wunya a wobɛboa nnipa anaa wode bɛyɛ agyapadeɛ de a, na ɔbɛboa wo. Ɔbɛka sɛ bra fie na ɔmmoa wo. Ɔsɛ akokɔ nto ɔbadwam. Ɔsɛ ɛnyɛ afei na ɔba abɛyɛ nkwadaa nkwadaa nneɛma bi wɔ ha. Nana, ɛnneɛ yɛnhwɛ no sei.

Na bra, woba a, me ne wo bɛtena ase, na me ne wo ayɛ nhwehwɛmu, na mahwɛ wo star no. Me nua, sɛ ɛkwan ne hɔ sɛ wobɛtu kwan no a, mɛka akyerɛ wo sɛ, me nua, ɛnyɛ yie, akwantuo no deɛ ɛnyɛ yie. Sɛ kwan da hɔ a, adekodeɛ a ɛsi kwan no, mɛyi afiri hɔ ama wo. Afei ne mama oduro adware wo kwan bɛsi hɔ no de visa ayɛ dɛ ama woatu kwan no. Obi wɔ hɔ a, ɔkwantuo mu dadaada, ɔnya hwee mma fie. Ɛyɛ biribi, bɔ mmɔden fa no ba no, na bra, Wo mma koraa sɛ obi bi wɔ Ghana ha a, ka kyerɛ no sɛ wanya wate kɔmfoɔ bi din. Mete hɔ, mete dan mu, menyɛ adwuma nyɛ. Na deɛ wɔkɔ sɛ sɛ meyɛ, hwɛ, metumi yɛ samona. Meyɛ samona. Sɛ wodi dwa nkɔ so. Sɛ biribi a woyɛ biara na ayɛ basaa, woba a, Me wɔ sunsum samuna wɔ hɔ ano ɔhye papa. Papa. Aha eh votafoɔ no mekaa sɛ yesu tumi facebook live wɔse twii no ɔnyɛ ade ɔntene yie nti ɔpɛsɛ afei na wabɛsɔ no afidie no ka wo mmɔ nea waka yi nyinaa tɔ fa wɔ eh ɛwɛ kasa mu na ɔno nso so ntimi nte na ɔnte aseɛ yie because ɔno nso so wɔ voter region Yoo Daniel vio ɛnɔ nye tɔ nyo eh mi nyɛ kpɔn miɛ bɛ sɔfɔ

Mema wɔnya ho nteaseɛ sɛ, sɛ sika no wɔ hɔ na sɛ woyare a, ɛbɛyɛ dɛn na woanya anigyeɛ, na kwantuo no mpo wɔ hɔ na woyare a, ɛbɛyɛ dɛn na woatumi atu. Tweaduampɔ Nyankopɔn mma yɛnya ho nteaseɛ sɛ yɛndi aduaba no na yɛmfa ahaban no nsa yareɛ. Wobɛpie mu o Dwogyɛ anaa Eastern Region a The Great Mensah Akakpo de ahaban na ɛdi dwuma. Yareɛ bi wɔ hɔ a mepakyɛw wo, wobɛpie mu The Great Mensah Akakpo asoɛyɛ a, yɛmfa no sɛ aduaba bi te sɛ prɛkɛsɛ, Prɛkɛsɛ, The Great Mesa Akapo de prɛkɛsɛ nso di dwuma wɔ n'aso a ɛyɛ hohoro nnipa koma ho ma nnipa koma ho tumi te wann. Yɛnhwɛ no sei, Soro wisa ne fam wisa nso so no, wobɛpue mu. The Great Mesa Akapo aso ɛyɛ a, ɔwɔ dwuma a ɔde di bɛboa wo ama wo nso so no nipadua no atumi agyina so na woanya ahoɔden de atena ase. Mese ntena ase na ɛnka sɛ yareɛ wei na ɛde wobɛkɔ bɛtoa nananom anaasɛ yareɛ wei yɛ abusua yareɛ. Bɛpue mu ogyɔgyɛ. Ana Eastern Region, The Great Mesa Akakpo, ɛhɔ na ɔne ne mpaninfoɔ butu bɔ sunsum mu dwuma de boa amanfoɔ biara. Mese wobɛpie mu wɔ The Great Mesa Akakpo asoɛeɛ a, yɛnhwɛ biribi te sɛ akakaduro ne garlic. Garlic yɛ adeɛ a ɛhohoro akoma ho, obi a n'akoma bɔ no pali pali pali, obi a kyerɛ sɛ ɛsoro taa ka akwadaa ne deɛ ɛkeka ho a, mese wobɛpie mu wɔ The Great Mesa Akakpo asoɛeɛ a, ɛnyɛ kasa tenten, wɔde ahaban no bɛsa wo yareɛ ama wososo no Wo nipadua no atumi agyina so na woanya ahoɔden atwa mfe dodow a Twadi a mpo Onyankopɔn bɔto hɔ sɛ betwa wɔ asase yi so ansa na wɔatoa nananom no. Mese moringa na metwa kyerɛ wo no, moringa na metwa kyerɛ wo no. Ɛsa yareɛ bebree. Wo ba a, ɔbɛnoa bi ama wo. Ɔbi wɔ ɔwɔ nneɛma a ɔde bɛkeka ho. Ebi wɔ hɔ a, ɔde ankaatwareɛ ne ade gu so ma aduro no ano yɛ hye. Yareɛ no te sɛ den a wobɛdwo nsɔ ne nyinaa atow agu wɔ n'asoɛeɛ hɔ ansa na wafi ha akɔ. Yareɛ no te sɛ den a wobɛdwo nsɔ ne nyinaa atow agu. wɔ The Great Mesa Akakpo asoɛeɛ wɔ Jojɛ anaa sɛ Eastern Region ansa na wakɔ. Meka kyerɛ wo sɛ Moringa ɛsa yareɛ bebree. So ate aseɛ? Woyɛ beema wo deɛ ebia ɔɔyɛ kodwoo tɔ, obeema no nyɛ adwuma yie. Wo bɛ pie mu The Great Mesa Akakpo asoɛeɛ a, ɛyɛ ahaban na ɔde bɛhyɛ bitters de ama wo. Ahaban ne nnua nhini ne nnubra na ɔde bɛhyɛ bitters ama wo. Wo nso firi The Great Mesa Akakpo asoɛeɛ nkɔ fie no na woahu nsakyeraeɛ. Mese kidney deɛ. Yɛka sɛ kidney failure anaasɛ kidney stone deɛ a The Great Mensah Kakpo pɛ na ɛwɔ ho ɛho aduro wɔ Ghana. Ɛkita tumi krataa sɛ ɔnsa saa yareɛ no wɔ Ghana. Kidney stone, mfa nkɔtenatena ayaresabea na wo wo wo wobɛyɛ sɛ tuntum tuntum. Woyɛ nipa kokoa wobɛyɛ sɛ woreyɛ tuntum ne sɛ wo kidney no bɛsɛe ama wokɔ soro ba fam. Sɛ yɛankɔsesa ama wo wɔ South Africa deɛ a, wama apue ma Togbe Mensah Kakpo anaa The Great Mensah Kakpo aso ɛyɛ deɛ a, na kyerɛ sɛ woreyɛ atoa nananom. Woyɛ afa wo bag mmea mfa sofi mmɔ w'afuru so wɔ afe foforo yi a yɛrekɔ akɔwura mu yi. Sɛ wodidi na wofe aduane tɔ wo yam na wo yam ayɛ ɛyɛ wo ya, wo yam ayɛ kuro, bepem wo de Great Mesa Kakpo asoɛeɛ bɛgye fever tea yi bi nom. Mesɛ nsonsono agye wo wo yafuru no abɔ so a, ɛyɛ ahaban na the Great Mesa Akakpo ne nnubra ne ɛɛ nnua nhini na ɔbɛnoa ama wo. Nsonsono no nyinaa ɛbɛba abɛsen. Bepie mu de, Great Mesa Akakpo asoɛeɛ na wo haw no te sɛ deɛn koraa no a ɛtuo bɛtwa. Me nua baa, me srɛ sɛ wo nso wode kasa yi bɛkɔ Nkran mu na obi bi a ɔno nso te Nkran atumi ate aseɛ na wate aseɛ yie. Yoo ima mi kɛ nkyɛ kɛ gmanya nya num gbee ɛminta o makanfo the great nana akakpo mahabo

Saa nso so na asopa wɔ hɔ yi nkyɛrɛ asɛm tie. Fa Nana number ne no ntwetwe nkɔmmɔ. Ɔwɔ Eastern Region ne Djodje. Ɛha na mede wo bɛsi.